Oh, boys, dwi yn cael nightmare. Dwi'n cael hyn lle. Ylwch, ylwch ar hyn. Ah, be dwi'n bod i ddeud? Helo pawb, a chroeso nôl i Pop Tea. Helo, dyma fi Elin unwaith eto. Neis i weld chi. Hei,

Let's go! I wneud sleim, da chi angen powlen. Nes i bigo yn stylish iawn, actually. Mae sage green yn very in at, at the moment. Nes i brynu um, slime starter pack. A wedyn mae'n dweud kit de fabrication de slime yn Ffrangeg. Argo, mae yna lanast chi. Hwn ydi magical liquid. Hwn yw'r clear glue, so fel PVA, dwi'n meddwl. A hwn yw'r clear glue eto. Oce, okay, so maen nhw'n rhoi dau botal o clear glue iddo chi. O, a hyn yw'r part mwyaf exciting. Glitter. Mae ma hwn yn deithio fi i dollti y botol cyfal mae i fewn y bowlan. So dwi'n mynd i wneud hynna, dwi'n mynd i ddangos iddo chi tra dwi'n wneud. Byddwch yn ofalus. Polen. Glyw. Ww, yy, dych chi'n gweld? I fewn i'r bowlan, oce, okay, na ni. Cam nesaf ydy rhoi glitter i fewn iddo fo. Waw, oce okay, ta. Um, pa lliw dylsyn ni fynd am ddwch? Gwyrdd, glas, air neu coch? Hmm, falle... Um, coch i sefyll allan, mae'n mynd i'r coch, mae eisiau sefyll allan chi, reit. Oh, lovely, jubbly. Diolch chi bach o las iddo fo, falle. O, mae'r glas yn edrych lot mwy Pigmented iawn, oce, okay, cool, iawn. Dwi wedi gwneud yna wan. A cymysgwch. Dwi'n hapus efo'r lliw, mae yna rhywbeth yn digwydd, mae yna edrych fel bod yna lliw yn fo. Reit, lovely, symud ymlaen i'r cam nesaf wedyn. Add one bottle of magical liquid, a wedyn mix until mixture gets harder to mix and slime begins to form. Ooh!

Mae hyn yn... Mae hyn yn... Um, reit, afiach, actually. Ylwch. Uh. Iawn, a wedyn mae'n dweud bod fi'n gorfod tynnu fe allan. Oh, boys. Dwi yn cael nightmare. Dwi'n cael hyn llef. Ylwch, ylwch ar hyn. Ah, beth i fod i ddeud? Mae nhw'n deud bod ti fod i tyfu, bod ti fod i gymysgu fo tan mae'n anodd i gymysgu, wedyn cael o allan a fel chwarae efo fo tan mae'n... Wel, stopio bod fel hyn, dwi'n meddwl. Fel ydych chi'n gweld, mae o wedi troi fewn i slime. Wow! Mae o wedi troi fewn i rhyw fath o... Um, A fi trio calw ni un llaw. O oh, na! Mae'r glitter wedi fel... Mae o'n really fel sgleini a glittery a stuff. Waw! Oh wow. A mae o'n really sticky, ond y peth diddorol ydy mae o'n dod off llaw ti fel yn sych. So os o'n i'n mynd fel hyn, mae dwi'n lyfyn lan. Mae slime yn weird. Fel ydych chi'n gweld, mae'r hiw efo lot o glitter yn fo a ie, mae o'n officially Flame. Bleh. O wel wel boys, diolch fawr iawn ydych chi am wylio y fideo slime tastic yma heddiw. Fel ydych chi'n gweld, mae o'n stuck i'n wylio fi. Ond dyna ydy slime de, mae o fod yn disgusting ac yn sticky ac yn stretchy. O oh, na na. Anywho, os nath chi fwynhau y fideo yma, please cofiwch i ddanysgrifio i'r sianel, i adael hoff, i glicio'r cloch notification a hefyd Dowrwch sylw ar y fanna, gadwch fi wybod os da chi hefyd wedi trio creu slime-tastic. Na wel chi yn y fideo nesa. Tara bois, ta!